Sur President, niġi issa għall-pensjonijiet. Filwaqt li għal 25 sena sħaħ kienu minsija, fl-aħħar tliet snin daħħalna diversi miżuri għal firxa wiesgħa ta' pensjonanti li wasslu biex il-pensjonijiet jerġgħu jibdew jiżdiedu. Sur President, Is-sena d-dieħla wkoll, għar-raba' sena wara l-oħra, se nerġgħu ngħollu l-pensjonijiet. Fil-fatt, is-sena d-dieħla se nagħtu żieda ta' żewġ ewro u sbatax-il ċenteżmu fil-ġimgħa lill-pensjonanti kollha tas-Sigurtà Soċjali, ċoe, pensjonanti tal-irtirar, romol, tal-invalidità u dawk li jirċievu l-pensjoni tal-età. Din iż-żieda se tkun barra dik maħsuba biex tagħmel tajjeb għall-għoli tal-ħajja. B'hekk, kull pensjonant se jieħu żieda ta' erba' ewro u ħamsin ċenteżmu, erba' ewro u ħamsin ċenteżmu fil-ġimgħa. Minn din il-miżura se jkunu qed jibbenefikaw 'il fuq minn 92 elf pensjonant u dil-miżura se tiswa għaxar miljun ewro. Biex iż-żieda li qed tingħata lill-pensjonanti, inklużi ż-żieda tal-COLA, ma tkunx intaxxata għas-sena d-dieħla, sa nerġgħu ngħollu l-massimu dħul mill-pensjonijiet li mhux se jkun intaxxat għal 13,434 ċenteżmu. Dettalji jingħataw f'Tabella 2.3. Kif sar fis-snin li mgħoddi, madwar 4,500 pensjonant tas-servizz se jerġa' jkollu żieda oħra ta' 200 ewro fl-ammont ta' pensjoni tas-servizz li tiġi injorata fl-assessjar tal-pensjoni tas-sigurtà soċjali biex b'hekk is-somma eżentata issa titla' għal 2,466 ewro. Imma Sur President, did-darba mhux se nieqfu hawn. Wegħda elettorali għamilna. kienet li nkomplu ntejbu l-pensjonijiet tas-servizz billi, parti, il-parti li jkunu kkomutaw biex jieħdu s-somma, tibda tkun injorata kollha għall-fini ta' pensjoni tas-sigurtà soċjali. Bħala l-ewwel pass fit-twettiq ta' din il-wegħda elettorali, mis-sena d-dieħla, il-pensjonanti li jirċievu pensjoni tas-servizz u li għandhom 72 sena jew aktar, jew mis-sena d-dieħla 'il quddiem jilħqu din l-età, ser issir reviżjoni tal-pensjoni tagħhom tas-sigurtà soċjali, hekk, minflok kif dejjem sar s'issa li jiġi injorat nofs l-ammont ta' pensjoni tas-servizz li jkun ġie kkomutat, Mis-sena d-dieħla se jibdew jiġu injorati 75 fil-mija tal-ammont ikkomutat. Fl-ewwel fl-ewwel sena tat-twettiq ta' din il-miżura huwa stmat li madwar 2,200 pensjonant se jibbenefikaw minn żieda medja ta' madwar ħdax-il ewro fil-ġimgħa fil-pensjoni tagħhom tas-sigurtà tas-sigurtà soċjali. Maż-żmien, aktar pensjonanti tas-servizz ser ikunu qed jibbenefikaw minn din il-miżura, speċjalment dawk li l-pensjoni tas-servizz tagħhom hija l-aktar baxxa minn ta' oħrajn. L-għotja ta' tliet mitt ewro fis-sena lil dawk li għalqu l-75 u li għadhom jgħixu fid-dar tagħhom ser tkompli tingħata tul is-sena d-dieħla. Din l-għotja, Sur President, tiswa disa' miljun ewro u minnha jibbenefikaw 29 elf anzjan u anzjana. Fil-baġit tal-2014 konna daħħalna għall-ewwel darba bonus, qed insejħulu bonus, li beda jitħallas kull sena lil numru ta' persuni anzjani, l-iktar nisa, li ma ħallsux biżżejjed bolol biex jikkwalifikaw għall-pensjoni minima. Mill-ewwel ta' Jannar li ġej se nkunu qed inżidu dal-bonus b' 50 ewro biex b'hekk dawk li jkunu ħallsu B'iktar minn sena kontribuzzjoni iżda inqas minn ħames snin, il-bonus jiżdied għal €200, filwaqt li l-bonus ta' dawk li ħallsu filwaqt filwaqt li l-bonus ta' dawk li ħallsu iktar minn ħames snin kontribuzzjoni u m'għandhomx il-pensjoni minima se jiżdied għal €300 fis-sena. Din il-miżura se jibbenefikaw minnha madwar 12,500 persuna. Tliet snin ilu konna daħħalna inċentiv sabiex persuni li jibqgħu jaħdmu minflok jirtiraw bil-pensjoni u b'hekk tiżdidilhom il-pensjoni tagħhom meta jagħlqu l-età ta' 65 sena u din kienet miftuħa biss għas-settur privat. Mis-sena d-dieħla Din l-inċentiva se tiġi estiża għal persuni li jibqgħu jaħdmu mas-settur pubbliku b'mod gradwali, dan dejjem jekk ikun hemm talba mill-impjegat u l-kunsens ta' min iħaddem. Sur President, għal dawk l-aħħar sentejn waqqaft fond li minnu bdew jingħataw ħlasijiet għall-anomaliji li setgħu nħolqu tul is-snin minħabba tibdiliet fis-sistema tal-pensjonijiet jew għal raġunijiet oħra. Għat-tielet sena konsekuttiva se nallokaw ħdax-il miljun ewro f'fondi biex jiġu indirizzati dawk l-inġustizzji tal-imgħoddi li jolqtu aktar minn sett elef benefiċjarju jew l-eredi tagħhom. Tul is-sena d-dieħla wkoll se jiġu fi tmiemha il-proċess li biex jitħallsu l-arretrati tal-pensjonijiet tal-eks ħaddiema tal-Malta Electricity Board jew l-eredi tagħhom. Government Savings Bonds Wara s-suċċess ta' dawn l-aħħar sentejn għall-ħruġ ta' Savings Bonds 62 Plus, indirizzati għal dawk li għalqu 62 sena, fejn 'il fuq minn erbatax-il elf pensjonant ipparteċipaw fil-ħruġ ta' dawn il-bonds, ser inkunu qegħdin nerġgħu noħorġu bond simili matul is-sena d-dieħla. Dan fl-isfond li r-rati tal-imgħax tal-kontijiet bankarji fissi baqgħu baxxi u mistenni li 'l fuq minn 6,300 pensjonant ġdid se jkunu eliġibbli għal dan il-ħruġ.